Belê, biryar e li yazdeyê meha yazdeh filme vîstevala Duhokê heştemîn gerawê bi rêve biçitin. Em bizanîn dîmahîk amadekariyên vê filme vîstevalê gihiştîne kî ve. Filme vîstevala nêvdewletî ya Duhokê ku salan e bi rêve diçîtin bi tenê li sala derbas wê ji ber koronayê bi rêve neçûye. Em bizanîn dîmahîk amadekarî û berhevî çi ne. Rêvberê giştî yê rewşenbîrî û hunerî li Duhokê berrêz Emîr Elî mêvanê me ye. Kak Emîr, dem baş. Dîmayîk amadekariyên we çi ne bo filme fîstevalê û we her wisa li jivanê xwe yê dirûst dê preve çi? Belê spas bo vê delî vê. Gelek qonax hatine derbaskirin. Eger em sehkênê me li êkî şeş ragihandina wergirtina filman kiribûn. Dîsan qonaxa wergirtina filma û vavartina filman seleksiyonê karê xwe kiriya. Evro em jî lê qonaxa direskirina ketelokê û Daxwaztnama bû mêvana û fîksa piraniya filma hatiye kirin. Taybet jî beşê Kurdî hemî fîks bûne. Beşê internasyonal ez barim heştê heta heşt û pênc sadê jî ew jî hemî fîks bûne. Mercivane li Dumaya vehêvî jî konferansekî dî rojnamevanî bête sazdan û encamdan bû hindê jî dumahîk data û bijîne ew jimarê Karê me hemî bêne têda diyarkirin. Nê qonaqê di mazinan têda derbas kirin. Ev qonaqê li ber singê me jî qonaqê dawiyê ne. Bi hindê tu sercemê karê vîstavalê hemî bi ev qonaxa dimayê. Çimkî wekû diyar vîstaval berhemê salê xirê ye. Jimareka zor ya kesanê taybet sêda kar dikin. Bi hindê evê Bijîn çalakiya mezin gehîne dumahiya qonaxê de. Qonaxê bijîn kêm mayne li pêşa me. Karê me bi şêwekê baş û aram rê ve diçite be. Zor baş e. Jimara wan filmên hatîne pêşkêşkirin çend in, çenda eprov wergirtiye û herwisa peyama vê festîvalê diçe? Ê belê yanî sercemê filmet heta avrike min gotî beşê international şta fix nabe dimayî lê nêzîkî sed û pênc filman e îhtîmala kêm zêde hebin bes yanî wî jimarê ne nêzîkî pêncî filmin kurdî ne hatine fixkirin dîsan şiwan bîst û pênc çûne pêşbirkî û jimarê dijî dêne nîşandan Yên enternasyonal jî yanî nêzîkî wê jimarê ne. Yanî sercemê wa nêzîkî sed û çend filmekan e ku dê hêne nîşedan û dîsan gelek çawa niçine pêşberkiyê de jî. Peyama vê fîstevalê çi ye? Ekîd peyama fîstevalê bi giştî demê em bêjîn fîstevala Duhok Masrîn bi wê re Masrîn Rûdaw e ya keltûrî roşenbîrî ne ser astê herêma Kurdistanê bi tenê belkû ser astê Iraqê hebe jî.

Kî ne kesayetiyê te here giring di barê sînemaya de? Belê ekîd ew kesatiyê tenê hilbijartin salan e. Yanî ew kesatî ne ku diyar di nav cîhana sînemayê de û şîn destê twa diyar e li dirêzkirina filmî de û çêkirina sînemayan wekû pêşesazî. Yanî kesan in diyar in, berçav in, rolê we yê diyar e di nav sînema cîhanî de. Dîsan ew kesatî ne ji bilî wekû sînemakar Gelek rexnegir ev ke me hene di warê sînemayê de, gelek mîdyakar, ragihandkar me hene. Dîsan ew kesan ev rûke têne bîstevalê ez bawerim eger em sehkêne backgroundê û backgroundekî dewlemendî heye. Eger nimune em bêjîn ev sala ku ku serokê jûriya filmên Kurdî Sedîq Bermek hatiye hilbijartin ku kesanekî gelekî berniyaz e xwe danê filmê Usame ye, xwe danê xelatê Golden Globe kesanekî evxan e yanî evrike evrikê hazir e ku bite serokê jûriya filmin beşê kurdî yanî kesan di mazin rastî tiştê girîngtir ji efsala we ku vîstaval salane we ku nerîtek sînema welatekî bite mêvan efsala jî me sînema evxanî helbijartiye ku dê bi deh filma beşdar bitin. Berêz Emîr Helî revberê giştî ya Rewşenbîrî Huneriya Dogê gelek spas ku tu digel me bûyî. Belê fîlma Fîstevala Duhok biryar e li yazdeh meha yazdeh heta ku hejdeh heman meh li Duhokê berdewam bîtin ku êke ji bûyerên herêma mezin ên Duhok, Herêma Kurdistanê û Iraqê jî.